Каппадокия турында ишетмәгән кеше юктыр. Бу Төркиянең иң данлыклы урыннарының берсе. Ай саен меңләгән ябанҗы турист күрмәгәннәрен күрергә киләләр. Ә мин нием белән ким? Бер нием дә нитмәгән, шуңа мин дә үз күзләрем белән барып күрергә булдым. Күрмешләрем белән сезнең белән дә бүлешәсем килә. Хәерле көн, җәмәгать! Сез үзегезнең кайда икәнегезне беләсез, сәяхәтнамәмә хуш килдегез! Иртә әтәчләр айнаганчы ук башланды. Һава шарлары шулай ип иртә яки кип кичен генә оча диләр. Җил булмаганда, тыныч чакта. Миннән үрнәк алыпмы шунда кешеләр бик күп иде. Шар күрергә теләгән ачык авыздашларым янына мин дә килеп бастым. Шарда очу Каппадокиянең төп визиткасы булып санала. Билет бәясе 200 евродан башлана диделәр. Бер кәрзингә уннан артык кешене дыңгырдатып төяргә мөмкиннәр. Кайчак шарлар үзләре дә дыңгырдап чәпеләләр. Яки җиргә бетеп төшәләр, яки бер-берсенә төртеләләр. Бу курыкмаганнарны барыбер куркытмый. Калганнар һәм акчасызлар исә җирдән генә карап торалар.

Мин бүген Гүрәмә дигән авылда. Бу Каппадокия инде җәмәгать. Туристлар Муеннан, мөгаен бу Истанбулдан да күбрәк турист урындыр. Мексиканнар да бар, монда французлар да бар. Кыскасы җәмәгать, җир шарында нинди турист бар, әйме? Бөтенесе менә шунда килеп утырган. Әйтерсең лә ташлар, кыялар күргәннәре юк. Хәтта мин дә килдем. Дөресен әйткәндә, җәмәгать, бу авыл бик кечкенә, Тукайдагы кебек. Шуңа күрә монда карарлык әйберләр әллә ни юк. Берничә җирен карасаң, аннары соң бүтән бөтен җирләрдә шундый ук диярлек. Ә шундый иске-иске машиналары да бар. Әле аларның кайберләре кабриолет, түбәләре юк. Җәмәгать бүген иртән монда өскә менеп, шарларны төшереп кайткан идем инде мин. Ләкин беләсеңме иң кызыгы нәрсә? Монда шарларны карау мәйданчыгына керү түләүле. 5 лира. Хәр тагын шунда барам бит инде мин. Тагын сорармы икән? Так, җәмәгать. Менә монда түләү пункты әйме. Моннан кергән саен түләргә кирәк. Әле менә яңа тагын икенче тапкыр кердем. Бүген иртән әйтәм бит, мин монда инде кергән идем. Шулай дип аңлаттым инде, әйтәм, иртән кергән идем. Тагын түләргә кирәкме дим. Ну, нормальда кирәк те, кергән саен. Ул синең бер билетың, бер үтәрлек кенә ди. Ну, яра ди, бу юлы миннән булсын ди. Миңа бушлай булды инде бу кыскасы. Әгәр дә монда Төркиядә төрекләр белән төрекчә сөйләшсәң, ул вакытта сиңа бик зур мөмкинлекләр ачыла икән. Нәрсә дә булса бүләк итәргә торалар. Төрекләрнең ул ягы миңа бик ошый инде менә җәмәгать. Ул яктан яхшы кешеләр, сүз дә юк. Но начар яклары да бар. Икенче яктан алдарга яраталар инде. Акча дисәң бетте баш инде. Эштән чыгаралар. Каппадокия дип үзәк Төркиядәге 1000 метр биеклектә урнашкан төгәл билгеләнмәгән плато территориясен атыйлар. Турыдан-туры тәрҗемә итсәң, Каппадокия, һәйбәт атлар иле. Бу территориянең барлыкка килүе бик кызыклы. Миллионнарча еллар элек, үрдәк-үрәтник, саескан-сотник чакта, Эрҗиес, Хәсән һәм Гөллү таулары янартау булып торганнар. Бик актив һәм аяусыз булганнар булса кирәк. Көн дә шартлап, пыр тузып ятканнар дигән сүзләр йөри. Шул сәбәпле әйләнә-тирәдәге бар җирне эштән чыгарып, лава һәм көлгә батырып бетергәннәр. Берникадәр вакыт узгач, лава базальтка, ә көл туфка әйләнгән. Ә туф, әйтергә кирәк, бик таралучан һәм ярыйсы гына йомшак материал. Шуңа да җил һәм су аны тиз арада уып, юып, кимереп, хәзерге вакыттагы халәтенә китергән. Күренешләр Марстагы кебек, нәкъ үзе инде менә. Каппадокиянең административ башкаласы Невшехир, ләкин чын рухи һәм туристик башкаласы Гүрәмә. Монда әле кешеләр яшәгәндер инде җәмәгать. Менә монда әле яртысы ишелгән әнә. Басы инде имеш яңа. Шундый ташлардан яңарталар. Яңартып төзиләр ахрысы. Хәтта суыткыч та инде тора. Түгәсе генә юк. Бердән бер проблема. Мәрәбә. Колай килсен абый. Кешеләре алай бик теге явыз түгел дөресен әйткәндә. Туристларга күнеккәннәр. Син кара тегенәргә. Кайда нинди биеклектә ул. Менә монда оска бер 20 метр төшә ул җәмәгать. Яна баскыч кисәкләре дә калган. Кыяның яртысы ишелгән әйткәнемчә. Иенең яртысы калган. Кыяларны уеп, эчкә кереп, батып, шулай иттереп ясап ятканнар болар. Берәрсе яңа бетон агызганнар, терәк куйганнар. Машиналар белән сыешу авыр катлаулы инде монда. Эйе, җәмәгать. Юллар утар. Яңа төзелгән бина, әйме. Менә монда шундук искеләре. Каран инде. Кара инде беткән, кара инде ишелгән. Җәмәгать, тагын бер маҗара таптым бит әле монда. Тагын да кызыклырагын бетеп төшергәме соң инде шуннан. Менә гәләре. Рәсме җәмәгать менә бу кыяймы, кыя дигәнем. Бик начар ул, шулай таралып кына тора. Бармак белән дә. Лән искитәрлек материал түгел. Шуңа күрә бу кыяларны ую, җимерү, вату бик җиңел. Берни проблема түгел. Так. Ишекләр ачылып беткән. Кешеләр йөри кебек инде монда. Менә җәмәгать гади гөремәченең гади көн күреше. Шундыйрак булгандыр инде. Тар сүздә юк. Кыя ничек туры килә, ничек уңайлы, шулай ясалган. Монда мөгаен бәдрәфләре булгандыр инде. Ишек янында гына кергән бер уңайга. Монда бәлки ашау урыннары, кухнялары булгандыр. Монда ишектән уңга борылсаң, шундый җирә. Монда мисал өчен ванна булса, әйме? Юыну бүлмәсе булгандыр. Менә монда улак та бар. Су агарга. Монда су агып китергә тишеге дә бар әнә. Каналы да бар аста. Ничек булдыралганнар, шулай иттереп уйганнар да, шулай иттереп бүлмәләр ясаганнар да яшәп ятканнар. Шәп килеп чыккан. Бернинди терәкләр дә юк, бернинди терәткечләр дә юк. Кайда ничек үтеп була шулай иттереп ашаганнар да, үзләренә ни хәтле кирәк, ни чаклы кирәк, Шулай иттереп яшәп ятканнар. Мин әйтәм бит, бу материал бик йомшак, моны ую авыр түгел, хәтта бармак белән дә тарала. Бер ягы яхшы, рәхәт, җиңел эшкәртелә, шулай дигәнме, бүлмәләрне ясау җиңел. Ә икенче ягы ул ныклы чыдам түгел инде, озакка чыдамый. Һәм мөгаен менә мондагы почмактагы чокырлар ул шул суларны агыза торган берәр системадыр әле карасаң, белмим. Чөнки монда су җыелып ятадыр, өстән тамадыр. Миңа шулай тоела никтер. Беләсең менә син кызык. Авыр тормыш бит инде бу. Шүл, бер нәрсә дә юк, бер нәрсә дә үсми. Шул хайваннарың булса, хайваннарыңа бөтен өмет. Су да юк бит инде монда. Ә хәзерге вакытта, хәзерге заманда монда шул кыялар эчендә шуларны торгызып, отельләр ясап, күпме турист килә. Күпме кешенең менә шундый аскет шартларында яшәүчеләре килә. Җәмәгать монда әле ярыш та уза. Кешеләр йөгерә. Кемдер 30-ны, кемдер 60-тан артыгын, кемдер 120-ны да йөгерә бугай. Башка сыймасы әйбер дөресен әйткәндә. Нәре китә ул шудан? Шудан, шудан. Абы ул бәстер җөрдү. Монда җәмәгать чабыш кешеләр еш кына буталалар ахырысы. Кочак миннән дә сырылар. Кай тарафка китергә дип. Там тегендә, тегендә Бүтәннәрен күрәм дә бит инде кая чапканнарын. Шунда ук җибәрәм. Берсе дөрес китмәгән булса, тагын бер 10 кешене шул тарафка җибәрдем инде мин. Алла ярдәм бирсен, кем әйтмешли. Гүрәмә шәһәрчеге Каппадокиянең иң үзәгендә урнашкан. Аның тарихы меңнәрчә елга ия. Шул вакыт эчендә ул биш исем алыштырган. Корама, Матиана, Макан, Авҗылар һәм инде әлегесен үзегез беләсез. Беренче кешеләр монда безнең эрага кадәр фәләненче елда ук яшәгәннәр. Әйләнә-тирәдә өч куактан ары берни үсмәгәнлектән, өйләрен кыя эчендә ватып, казып ясаганнар. Әйткәнемчә, туф йомшак материал, артык карышып тормаган. Кая гына карама, кыя саен өй калдыгы. Өй эчендәге һәр бүлмә, аннан ары баскыч киштәләренә чаклы кулдан чукып ясалган. Христианлык башланган гына чорда бу якларга Иерусалим тарафыннан куылган күп кенә дин әһелләре һиҗрәт кыла.

Җәмәгать хәтерлисезме? Кама тамагында зарланган идем теге ак тузанга. Батып бетте менә бу акның астагы нинди тузандыр бу. Кара син, кара. Монда ул тузан бөтен җирдә. Кая гына барма, шәһәр уртасында да шул ук ак тузан. Бу җирләрдә бер нәрсә дә үсми диярлек җәмәгать. Инде янә шү беләннәр генә үсә. Һәм инде йомраннар күп ахрысы. Монда өннәре, монда тагын бер өнәне. Ну, җире җәмәгать җир түгел, ниндидер ташлы ак бур инде бу. Сүз уңаеннан җәмәгать. Монда кешеләр кабаклар үстерә. Монда бүтән бер әйбер дә үсми. Кабаклардан сувенирлар да ясыйлар, ниндидер татлы әйберләр дә ясыйлар. Кыскасы, яхшы кулланалар инде кабакны. Кабак монда үтемле әйбер. Кызык икән шүлдә йөрергә җәмәгать. Юллар юк, бер нәрсә юк. Син бер үзең дигәндәй. Миңа ошый әлегә. Эштән чыгып югалып калмасам, Әнә тегендә барырга кирәк. Ләкин аганчы менә моннан беренче осқа төшерергә кирәк. Ә тегендә сукмак бар. Кәҗә сукмаклары белән өскә менеп китәбез. Ләкин башта моннан төшерергә кирәк. Дияк. Илсөя апа әйтмешли, бер егылып торган егылмас диләр бит. Шуңа күрә җәмәгать шүрләп тормыйбыз. Төшәбез гә. Так. Нормаль, нормаль. Бетеп төшмичә генә төштек. Ахрысы. Песи, бүре дип торам җәмәгать. Кыздырып ашамакчы идем инде. Ярар булмады инде болайса. Монда җәмәгать аңлашылмый. Әллә бу кеше территориясе, әллә кешенеке түгел. Ниндидер ташландык урыннарга да охшаган. Безнең дачалар бар бит, кеше килеп китеп йөри торган. Бу да нәкъ шуның кебек. Кеше өенә дә бәреп керәсе килми. Керәсе дә килә, теләсә кая. Психологияләр әйтмешли, ике бүре көрәшә миндә шулай. Бу ишек нәрсә бу? Ачыла. Ачылган ишеккә кермиләр димени соң инде. Юк, монда җәмәгать бер әйбер дә. Эшкә ягы тактадан, тышы калайланган. Монда нәмәкәйләр бар. Күрсәтегезче. Аңлап булмый әле моны. Нәрсә инде бу, әйме? Абзар дисәң инде. Охшаган да кебек инде. Менә монда кертеп бастырга, менә саламы да җәелгән. Менә монда ишәгеңне кертеп бастырга яки атаңны. Охшаган. Бәлки чынлап та шулайдыр да. Менә монда улагы да бар. Бәйләп куярга чөй дә бар әнә. Димәк, бу абзар, җәмәгать. Мин шулай дип уйлыйм. Кемдер әйтмешли, Техасны хәтерләтә бу миңа. Үзем шунда булган кебек сөйлим инде гелдәгечә. Фильмнардан гына карап әйтәм инде. Ну шуңа охшаган. Карагыз, җәмәгать, кешенең бакчасына җире шыр балчык, ком. Кара җир турында әйтәсе дә түгел. Ком катыш балчык бу җәмәгать. Бәлки бераз тирес керткәннәрдер. Бәлки шуңа гына бераз үсәдер монда нәрсә булса. Янымда су бочкасы тора әле. Ничек әйбер үсәдер, белмим, күз алдыма да китерә алмыйм. Ләкин әнә куаклар үсә. Ә болай карасаң, эшкәртелмәгән җирдә чү беләненнән кала бүтән бер нәрсә дә юк. Шундый шартларда да яшәп яталар бит, әй! Әйбер үстерәләр әле җитмәсә. Беркая да китмиләр. Җәмәгать безнең яклар яхшы инде. Ис китәрлек инде. Капкара җирләребез бар. Урыныбыз муеннан күп. Монда җәмәгать җир дә юк. Бөтен җирдә кыялар, таш. Но барыбер кешеләр шунда ябышып ята, шунда яшиләр. Беләсезме нәрсә уйладым, җәмәгать? Кеше бу дөньяда иң адаптацияләшүчән бер терлек. Иң иңе. Кая гына тыкма, барыбер исән кала. Кая гына тыкма, барыбер күнегә. Нәрсә дә булса уйлап чыгара. Барыбер яши. Бар бетерерлек түгел. Исләрем китә, сокланам. кешегә, ләкин шул ук вакытта гарьләнәм дә. Атлый торгач, Гүрәмәдән 4 километр ераклыкта гына урнашкан Учхисар дигән дөяле этле шәһәргә барып җиттем. Чынлап та этле шәһәр. Гәрчә берән-сәрән пескәйләр күренсә дә. Бу да туристик урын санала, чөнки монда комнан ясалган ныгытма бар. Уч Хисар ныгытмасы, кыскасы. Кыя эчендәге мәгарәле ныгытма. Тәк җәмәгать 90 лира ахрысы, евроларда кабул итә. Ахрысы. Карта белән дә түләп була ахрысы. Ахрысы белән ахрысы сугышканнар ахрысы. Ахрысы ахрысына җиңгән ахрысы. Төрк ватандашларына 30 теле Җаванҗыларга 90. Төрек ватандашы булмасам да, кемлегем булу сәбәпле, миңа да шулай ташлама ясадылар инде. Этләр. Җәмәгать Стамбулда бөтен җирдә песиләр, монда бөтен җирдә этләр. Швиллер белән терәтеп куйганнар мин сиңа әйтим. Таралмасын өчен. Бу комлыкка булышмас вахырсы. Нилер бер бетмәгән тоташ чокырлар монда җәмәгать. Монда чокыр, монда чокыр, монда чокыр. Монда да оттырган икән инде. Оттырмас бит инде монда. Бер аждаха торса гына чыгып җырга шундук. Кая төшәсең, кая менәсең дигәндәй. Бу коймаларга бер ышаныч та юк. Менә бу таш та түгел, бу ком җәмәгать. Кул белән уыла торган ком бу. Шуңа күрә болар селкенеп кенә тора.

Бу ныгытманы кем кайчан төзегәнен беркем дә белми. Ләкин аның хетлар чорында ук булуы төгәл билгеле. Ә бу безнең эрага кадәр 16-17 гасырлар әйтергә кирәк. Үчхисар төрекчәдән өч ныгытма дип тәрҗемә ителә. Хәзерге вакытта өчтән икесе генә исән калган. Алары да әкрен генә таушалып килә. Биеклеге 60 метр. Әйләнә-тирәдәге бар җирдән дә күренеп, тырпаеп тора. Элек бу кыя эчендә өч меңгә якын кеше яшәгән. Ләкин ишелеп төшү куркынычы булу сәбәпле, шүрләүчеләр үзләренә башка кыя тапканнар. Хәзерге вакытта монда беркем дә яшәми. Кыяның күпчелек өлеше туристларга ябык. Ә калган өлеше исә кызларга матур фото ясар өчен генә кулланыла. Булды бугай бу җәмәгать. Пляжда комнан ныгытмалар ясый идек бит. Нәкъ шуның кебек бу. Бу бераз катырак инде, каткан ком бу. Барыбер бөтен җире ишелә, тарала. Терәкләр куйганнар, ныгытканнар, швеллерлар тора. Кер алган бөтен тишеккә кереп чыктык диярлек. Карыйсы әйбер калмады. Киттек. Автобус гына табасы хәер. Ябанҗыга. Бу шәһәрдә кыялар бик якын булгачтан һәм кыялар бик тузанлы булгачтан, шәһәре дә бик тузанлы. Машиналар тузан туздырып йөри монда. Бу шәһәр тузанлы шәһәр бу җәмәгать. Чүл шәһәре. Бәйләмим әле соң. Ә болай бик кечкенә генә мөлаем гына шәһәрчек. Ну кыйбат җәмәгать. Туристик урын булганга, кибетләре дә, кафелары да Гомумән, бөтен әйберләре бик кыйбат. Монда яшәрлек түгел, монда килсәң, шул бер-ике көнгә килергә дә, күрәсеңне күрергә дә һәм шуның белән шундый хәлләр, җәмәгать. Видео төшерүемне хәзер дәвам итә торган булам. Шуңа күрә җәмәгать сездән лайк, дусларыгызга җибәрү видеоны, дусларыгызның дусларының дусларына да җибәрү. Караганыгыз өчен рәхмәт һәм үзегезне саклагыз, әмин.